Fejn sejrin bit-teknoloġija? L-ewwel ħaġa jien personalment. Fil-kuntest tal-mużika ovvjament. Personalment, teknoloġija mhux I welcome it. Hija parti integrali minn ħajti. L-ewwel għad lek nagħmel satejn kuljum b'vant ta' ħaġa differenti. Probabbli sija u nofs minnhom huma bbażati fuq teknoloġija, ġifieri fl-istudja, affarijiet ġodda, għas tlaħħaq ma' affarijiet li joħorġu. U jiena rrid iħossni dejjem aġġornat, m'hemmx skużi, ġifieri Dak li ħareġ il-ġimgħa ilu rrid ikun naf bih u rrid naf nużah. Dik tgħidli ok, issa fiex tgħinik dik? Għodda. Għodda li tista' tuża l-bżonnijiet li jkun hemm għax tinsiex it-teknoloġija ġġib magħha wkoll ġanri ta' mużika differenti wkoll. Jiena li biss niddejjaq hawn Malta li ħa naqbiżlek daqsxejn skor, ħa noħodlok deviation għax rrid ngħidha l-ewwel ma tix, li l-istili ta' mużika li joħorġu minn dal-pajjiż dejjem narahom kważi l-istess. Dik rock, Għandek pop, għandna l-hip hop, għandek hekk. Madonna taf kemm hemm stili oħra differenti li ma ħadd li jesperimenta bihom. Ġifieri, again, ehm, ejja ma ninsawx li aħna Mediterrani, ġifieri, by right, fil-fatt anke ċertu proġetti li għamiltina nifsi, on paper mhux suppost ħadmu, ġifieri,
tribali, vera tribali waħed minnhom li on paper mhux suppost ħadem by right għax mela aħna pajjiż l-Mediterran li mdorrin nilqgħu t-turisti u dak it-tip ta' ta' fin diġej ta' għal holiday, you know, ċertu ħajja relaxed, you know. Eh, ma tantx kienet tagħmel sens on paper. Imma jekk tikkomunika b'mod partikolari u jekk anki semmaj tuża t-teknoloġija li għandek bżonn tuża għax hawn fejn tgħin, għalhekk qabel inti bilfors trid tgħaddi minn gateway partikolari li kien radio jew television. Eh, tgħid il-pjattaformi li llum Mela, qed faċilitaw. mela dika għandek
anki ma kienx taħdem, imma għax tfatta gateway ieħor ta' pjattaforma so- social media li mingħajr ir-radio għax tinsiex hemm artisti li jkunu kollhom mużika kontenut tajb li jagħmel sens għar-radio u mbagħad idoqquh live u nies jibqgħulek hekk. Għax doesn't work. Jew bil-kontra, nies li jaħdmu fuq ir-radio u ma taħdimx lanqas. U mhux bilfors ħaġa għandha bżonn l-oħra. Idealment tajjeb ikollok it-tnejn, imma mhux bilfors ħaġa għandha bżonn l-oħra. U trid taċċetta u tiċċedi għal dik ir-realtà. Minn qabel jekk inti tagħmel heavy metal ma tistax tippretendi li taħdem daqs mużika mainstream fuq ir-radio. Ma tagħmel sens. Mela, biex il-mod ikun qed ngħidlek l-ewwel allura hemmhekk it-teknoloġija għenet ħafna biex twassal il-messaġġ għax mhux biss li tikkrea u tikkrea anki bil-forsi, forsi wkoll teknoloġija li qabel fil-passat kelli jkollok bżonn XYZ budget illum b'XY tista' tagħmilha. Imma kif ħa tikkomunika mbagħad ukoll? Għandek dik l-aħħar biċċa li jifdal. U l-oħra li tuża forma ta' komunikazzjoni li l-mainstream media tista' tomgħodu kif għedt kif għedt l-ewwel mela jekk hux YouTube video. Whatever it is, ma tistax tikkrea siloed thinking għax dik oħra, ġifieri tikkrea dawn l-echo chambers li tispiċċa tisma' dak li trid tisma' int biss. Imma int biex vera tittestja l-ilma, għalhekk ngħid ngħidilhom l-artisti siefru barra minn Malta. Għax il-possibilità li jkollok mitt ruħ qudiemek li nofshom nofshom huma tal-familja tiegħek u ħa jċapċpu, mhix riflessjoni ta' jew inkella nies li semgħu d-mużika tiegħek fuq ir-radio, I know most of you, qed idoqq quddiem il-fruħ. U inti, dawn l-elf ruħ għandhom pjaċir bik għax samgħu diski tiegħek fuq ir-radio. O, tiċaħħxulek, proset. Imma meta tmur barra li probabbli ma jkunux semgħu xejn u qed tittestja l-materjal tiegħek there and then u tara reaction tajba, tgħid kemm tajjeb ħafna. So, hemm dawn l-elementi kollha. Mela għandek teknoloġija, teknoloġija waħedha mhux biżżejjed. Trid ukoll ittiehem, mhux ittiehem, naħseb tesperjenza r-realtajiet tal-umani, il-bniedem kif jirreġixxi f'dak ir-rigward. L-ebda teknoloġija ma tagħmel dik id-differenza. Imma jiena wieħed minn dawk li pro technology, 100%. 100% pro technology. Għandha limiti u hawn ħa nsemmi l-AI.

Mhux kumpaniji li jingħaqdu ġar tad-diski għamlu focus group massiv, naħseb kellhom xi snapshot ta' xi 30,000 ruħ, jekk m'ninsejx żball ma niftakarx, imma b'xi mod ieħor ġejt involut fiha. Kellhom Eh, kont involut fl-istudju, ġifieri. Le, mhux kont kont parti dak il-focus group li ġejt. Eh, ġejt mistoqsi. U inti, ġifieri jiena ukoll Li ħa ngħid ħa jxxokkjak. Li dawn għażlu għaxar artisti, mhux bħal Beatles jew hekk, jiġifieri mhux acts. Mhux l-apiċi tal-mużika. Le, mhux l-apiċi.
Laqqas completely diżastru, ma jien ngħidu soffa ta' medja kemm kemm iktar l-isfel. U kkreaw AI versions u stili differenti. Ġri hip hop li għoli għoli għoli. Użaw AI version ta' kull act. Tajjeb. U inti allura f'daqqa waħda għandek, ma nafx, ma niftakarx kienx hemm, kienx hemm erbatax, jien naf seba' laqqas, ma niftakarx. Ejja ngħidu l-mument kien hemm erbatax u seba' ġeneri differenti. Allura seba' u seba', seba' drill versions of the artist b'dak l-istil u u seba' oħra l-AI versions. U l-AI tgħallmet minn fuq dawn il-bands, jiġifieri semgħet lil dawn il-bands? Kien hemm bella inform, żgur, żgur, totalment. Creating kieku dak l-artist kellu joħroġ song għada. Ok? Vuċi b'xi mod ieħor manipolata li qed jistema' jsu, inkredibbli ġifieri. U inti jrid tagħti l-preferenzi tiegħek u d-domanda hi għażel l-aħjar seba' tiegħek. Ir-riżultat kien b'mod fenomenali kważi mhux se ngħid totalment 100% imma l-maġġoranza marru għall-AI version. Dik perikoluża. Ġifieri għax issa. Perikoluża għall-artist.
Two ways.
Two Ways perikoluża. Perikoluża għax qed tagħti s-saħħa li djar tad-diski jagħmlu flus għax they will claim intellectual property fuqha. Right? Għax dana, jekk qed inti ma kkreajtiex inti, inti ma tistax tgħid John, eh, jien ikkreajtha. Inti tista', to be fair, tista' tgħid inti tuża l-immaġina tiegħi, l-immaġini tiegħi. Imma jien nista' nikkrea artist, in the form of Kendrick Lamar, per eżempju, u ngħidlek u nbeħħilek jiena li din hija l-album tiegħu. Il-flus daqqa waħda 100% saru tagħjar tad-diski. Jifdal xorta waħda, jifdal step importanti għalhekk għattek. It-teknoloġija importanti ma għandek bżonn l-esperjenza umana tal-bniedem. Live xa tagħmel. Il-gorillas u. Taħħorhomx il-gorillas? Fair enough.
Ma ejja ngħidu li hemm limit. Il-limits huma ferm akbar milli jien nkun sma' u ngħaddi xi dil-platform, jiġifieri l-limits huma kbar dak ir-rigward. Għax l-esperjenza il-bniedem irid jara bniedem ieħor on stage. At the end of the day. Tbeħħilu b'gorillas għax hu dallu cool, interessanti, differenti. Imma mhux qed tagħmillu festival ta' għaxar gorillas ta'. Mhux ħaċċetta qalbi, mhux ħajħallasek dak il-flus biex imur dak l-event. U f'daqqa waħda jispiċċaw l-event, so dat dik in-nifisa ħad tipproteġi li din ma tiġrix and goes too far. Ġifieri huwa l-bżonn li nikkongregaw li se jsalva l-artist. 100%. U l-COVID covid għalmitna ħafna. Għalmitna li l-arti ma tantx għandi xi priorità għolja fil-ħajja ta' bniedem. Però għalmitna wkoll li mingħajra n-nies bdew il-mood bdew inbidel. kif jikkomportaw, kif iġibu ruħhom, jiġifieri, tinbidel. Jiġifieri, naħseb li hemm social behaviors interessanti fiha. Imma biex nikkonkludi fuq din ta' teknoloġija, allura hemmhekk għandek każ fejn tista' tiġi abbużata aktar minn dak li kienet That was intended, iktar li kien l-intenzjoni tagħha ma kinitx li tasal sa dal-punt, imma pjuttost biex tgħin forsi fil-mediċina. Dak kien l-iskop, imma li ħa tintuża f'kollox. Ewwel qed nitkellmu fuq l-arti u l-entertainment, jiġifieri r-realtà mhijiex il-bogħod.
Ġej rajtu dak il-ktieb hawn ta' David Levitin, Your Brain on Music? David Levy. Ma nafx għalfejn xi ħaġa familjari ma dak li semmi ma nasibx li rajtu le. Rajt xi xi accepts li Insomma, huwa professur minn Berkeley, musicologist, li da kiteb dal-ktib u beda bħala producer u mbagħad kellu ħafna interess fil-xjenza tal-moħħ, neuroscience, u beda hemmhekk speċa beda jagħmel ħafna riċerka. U beda jagħmel mbagħad ħafna riċerka across disciplines, soċjoloġika, antropoloġika, u kien vera ktib li nebbaħni fuq kemm l-emozjoniet li aħna nħossu fil-mużika huma xi ħaġa spjegabbli ħafna. Mela, tlaqna?